vakanzwa masabhuku aona nhamo mumaruwa ari kunzi nyorai vanhu nhingi munyime mbeu uyo ngaapuwe mbeu nokuti ndewe musangano siyananai nekutora masabhuku semijibha yemusangano sabhuku ndewemunhu wese changaosa hapana risina nhopi hapana risina mhodzi Ita kuti munhu anogara munharaunda yako womuremekedzi. Ndiri kutenderera manje mumaruzevha mese umu. Ndiri kusangana nemadzishe ndakati kana vauya vachikunetsai nyararai. Toda kupedzerana navo pamberi apo. Nyaya yesanduko yava kuuya. Vanhu vese mune vabereki vari kumamusha shoko ngariende mhere ngaiende kumusha kuti nguva yakwana yesanduko. Udza munhu wese kuti hatibatanei tiendese kushanduko ndobvunzwa makaona zviri kuitika pakinya kinya ine masahwira angu ese ari maviri asi ndanzwa kuti masarudzo dzingangobudiswa mangwana kana musi wechipiri handichatauri zvakawanda kusvika dzabuda asi anga ari mangange neke neke zvino ndokumbira kuti isu muno tisadzokorora kuti tiite neke neke because tikangoita huro tuhuro tinobirwa zvokubirwa zviya mazvinzwa zvandiri kutaura ndava vanotanga kunopa tumwe tunhumbu kune tumwe tumafiga

saka tetichiona zvinofamba sepakinya asi makaona here kinya kuti yakagona sarudzo dzichibuda munhu nemunhu anenge achitodziona dzichidi kwete dzedu dzinofimbikwa kunge fimbi yegudo unotonzi dati kubata haubvumizi kubudisa handiti vanhu vanovhota chikere kana mavhota papolling station vanhu vanoziva kuti tavhotera zvakati ko zvava zvei one man one vote is the reason why takaenda kunorwa hondo yerusununguko ndozvatofanira kuremekedza izvozvo saka idi tati aiwa takanyora kuzeki zeki yakati ha vanoti kana tinobira sarudzo nyorai pasi mutiunzire ndobva takumbira timu yedu yakanyora document ratakanopa zeki kuti hero havana kana kupindura nanhasi havasati vapindura takatipei maanza kuti apa zvakafamba sei apa zvakafamba sei apa zvakafamba sei havasati vati paanza asi takamirira asiwo taakuudza hama muno musadhaki musadhaki muno mutiri kutenderera ndichitaura nevakuru vehurumende ndichitaura nevakuru vesadak nyaya ndiri kuvatara ndeye kuti nezvinhu zvinomwe ndoshoko randada kusiya kumasvingo kuno tine zvinhu zvingani seven seven critical reforms dzokuti dzinofanira kuitwa kuti tiende kuelection inonzi prepare pre-election pact on reforms yokutanga tiri kutaura mudhokimendi iroro tiri kutaura kuti munhu wese anofanira kuva nekodzero dzokuvhota diaspora inofanira kuvhota hazviite ngavavhote vari kwavari ikoko makaona vekukinya vakavhota diaspora ngaivhote munowirirana neni here paright to vote ipapo tiri kuti munhu anenge ava 18 zvichienda kumberi ngaanyoreswe kuvhota asina kubvunzwa zvakawandisa zvandiri kuona nezvekuti mumaurban areas havasi kuda kuti vanhu vanyorese kuvhota kumaruzevha vada kunyoresa kuvhota manje vanyanga yaona Gore rino kana musati manyoresa kuvhota, vhoti racho haitangwi. Tinofanira kunge tainda tese pavhoters row. Munhu wese ave neright to vote. Vari kumajere ngaave nekodzero dzokuvhota. Ndakazviona zvichiitwa kuKenya. Let them vote. Kumaruzevha munhu haafani kuperekedzwa nasabhuku achinzi haugoni kunyora. munhu ngaazvivhotere ega ika zvino ndakatara ndikati ruita mapeace committee village by village hakuna anomanikidza munhu kana sabhuku akanga anetsa tinomutora toenda naye kumapurisa nokuti wapara mhosva sabhuku haite zvemapato sabhuku anobata basa achiona kuti munhu wese zanupf triple c vanhu vake vanhu ngavavhotere pavanoda mandiza number one yandataura the right to vote yechipiri yatiri kuda icredible voters law hatidi voters law rinochinja chinja toda voters law rinenge rakamira rakati raauditwa ndakaona kuzambia the to audit the voters law redu rinofanira kuodhitwa nemaodhiti atisati tatanga kuvhota tofara naro toregera kuona kuti pane utsotsi huripo saka mareforms iwayo takatoanyora pasi tinawo pano the second thing toda kuti pave neacredible voters chechitatu toda kuti maresults abudiswe ipapo ipapo vavhota kwachivi ngaatobuda ipapo ipapo toziva kuti vanhu vavhotera chii hainoekero takadzidza manje mapoling agents tiri kusosa kwese hakuna kuri kuzoshaya poling agent nekuti takarohwa pataa tasiya mapoling agents especially kumacentral aiwa vakanyanga yaona this time hatisi kuzosiya pakadaro Chechina, toda kuziva kuti voters roll kana raitwa ballot paper riri kupurindwa kupi, nani, ari mangani uye apurindwa sei, kwete zvavakaita gore riya rokuti vaona kuti mukoma Mnangagwa ari kokupedzisira voisa makolamu maviri. We want to make sure kuti ballot paper rapurindwa zviri transparent, torichengeta kusvika tavhota. Chechishanu Insecurity of the vote. My elections in Zimbabwe toda kuti pana apa kana takunovhota United Nations yoita basa. United Nations inofanira kuva ne role to play. SADC inofanira kuva ne role to play because mukoma wangu ndomuziva haana chimwe chinhu chaachaita kunze kwekuda kuzama kubira. Asi ke zvino izvi Ah, ukaizama mukoma tonoigarira musha toona kuti wakamira sei ndava aposi arwirwi asipiri abodo kubira election iyo hatitendi apa ndopakunopera ndima tonopedzerana Ini ndiri kuona kuti chinorova 65% zvienda kumberi. Munoti chiiko imiko? Vamwe vari kuti 8 asi panoda kushandwa. Zvino tiri ipapo. Kuda kuti maMP ari pano muninzwe nemakanzela. Makanzela akapinda ndiani ndokusumudza tichingotenda vanhu. but taakuchinja candidate selection isu tiri kunochuza munhu anodikwa nevanhu kwete anoda maninzwe ende pakusainira hakuchina anoita double candidate taakusaina nesignature one neimwe inobatsira no double candidate asiwo toda kuti vanhu mutarise pamp yenyu amuna une makanzura asingadzoki kwamuri indi amunoisa chitupa pahwindo asingagoni chitupa pahwindo anogara nemi dzorerai pabasa hatichadi mamp anongowanikwa kamwe chete pagore sekrismas garai muvanhu fambai nevanhu mirirai vanhu tererai zido zvevanhu

nyaya yemedia nyaya yemedia makambozviona kupi munyika makambondionawo pazbc kwete kundoda kugara pazbc asi kana kuri kusarudzo mataxpayer achibhadhara kuzbc munhu wese ngaabvumidzwe kuona vamunangagwa miraya chamisa miraya unoti chii nenyaya yeland unoti chii nenyaya economy unoti chii nenyaya yedefense aa ah, mudhara akapasumuka ipapo ndingatyai munoti mudhara munangagwa angati kundare ipapo access to the media toda access kupi for munhu wese including kumaradio pane nyaya yakakoshazve yemapolitical freedoms right now munoziva kuti vana sikala havapo pana munoziva kuti vana stola havapo pana vakasungwa chakasungirwa sikala inyaya yokuti akangotaura kuti vanhu vakauraya mo blessing ali muchapera nen'anga munhu akasungirwa izvozvo here but zvinoratidza kuti munyika mune dambudziko remutemo vana sikala in the others vari 15 havakodzeri kuramba vari mujere they must be released there is a right for each and every citizen nokuti hauna mhosva ukapomerwa kuti uri benzi hausati wava benzi kusvika koti yaenda kunokuona kuti uri benzi ukanzi unobata chibharo hausati wava mubati wechibharo kusvikira waonekwa nekoti vanasikana vanasitole havana mhosva yavakapara vari kungoparipomerwa mhosva they deserve their bail vanotaura kuti vana skala ngavapuwe bail vanowirirana neni ndione those who agree kuti they deserve to be released nyika yose ndazvinzwa kuti muri kutaura kudaro now tinorerekwedza our courts but tinotarisa kuti makosi edu aite zvinhu zvinenge zvichienderana nemutemo takaudza vesadak takaudza ana au kuti aita dambudziko munyika yedu ndo zvaitika munomo wakushandisa mutemo kuda kumbunyikidza vanhu tiri pamafreedoms ipapa makanzwa marali yedu yokuchipinge ndaifanange ndiriko nezuro yakabhanwa munoziva kuti vakatsamwa nei Ngavachembere dzedu vana sekuru vedu vakomana nevasikana vanga vabuda nehuwandu vanga varipo vakamirira musangano kubva musi wechina vachiti toda kunopemberera nokunoona mukomana nganjire murombe ndakaona pandakaenda kubhinga over 20000 vanhu vachitsigira Unoona Mwari kana vatendedza chunhu, hatina kana sent, hatina kana t-shirt, hatina kana mari, asi vanhu vanozviitira zvinhu zvavo. Thank you Masingo, thank you Zimbabwe. Makanzela ndokumbira kuti muye pano tichitenda. Vhoti yamakapuwa muuye pano vakavhoterwa makanzela ndichikutendai tinokutendai tinokutendai masvingo tinokutendai please come through kurumidzaipa shanduko muzimbabwe makorokoto makorokoto masvingo makorokoto makorokoto masvingo makorokoto makorokoto masvingo makorokoto makavhota tinokutendai tinokutendai masvingo tinokutendai thank you god bless you tinotenda mwari tinotenda tinotenda we really thank you ndozvatauya pano zvino makanzela makapuwa basa toda kuti mumirire vana siyanai nenyaya yekunotsvaga mastans siyanai nenyaya yekunotsvaga kurarama kanzuro haisi yekutsvaga basa kana uchida basa uya kuindastiri kana uchida kuti uende kukanzuro miririra vanhu kwete dumbu rako kana uri kukanzuro miririra vanhu kwete zvauri iwe masinzwa ari makanzi god bless you itai basa tinokutendai moshanda nawo zvakanaka masvingo tichigadzirira tinokutendai tinokutendai tinokutendai

tichange tichikuudzai zvimwe zvacho mukazoa takutaurai moteera ndaa tiri kuronga ipapa apa tinofanira kutowirirana kuti sarudzo dziitwe sekuwirirana kwatine taita tichadzoka kuno kuti akutanga kuita makambenzi edu tichadzoka takupai blueprint redu renew zimbabwe nokuti rakupai kuti muone kuti programu yedu yakamira sei tichadzoka kuna mwami kati hakuna structure aiwaka kana uri kuhwisira ungazizi rekwa kuroma Ngoma yedhacha haisi ngoma yehwisi. Tsvimbo inoenda kwamaranga haishandiswi kupostora. Handizve? Zinosiyana kapostora. Tine maitiro edu ichi ndechevanhu ichi ndechemacitizens. Ende muchaona kuti imi muchichema eh, hatina struct. Chiri kuzokudyai chakadaro. Iyoyi. Tazadza. Tazadza. Inonga zadza uri wega. handi kuzadza nerutsigiro rwenyu saka haiwa vangataura zvavanotaura chakatanga ndo chakachenjedza vanga vajaira kuti vanouya votenga nhingi nanhingi kuti kakupai mari mopanduka ine kana ndakati anoda kupanduka ngaapanduke unongosara wapanduka uri wega isi tee tine ruzhinji macitizens achienda mberi torova ndima anenge asarudzwa nevanhu torova ndima adikwa nevanhu ina handisi kuda mp kana kanzura upi zvake makanzura ngaasarudzwe nemi ndii muchati pamakanzura ndii muchati pamamp kwete kuti president anopa vanhu shanduko muzimbabwe shanduko muzimbabwe veduwe matigonera mauya nerudo ndakukumbira mubereki wese Pane vabereki vari pano? Kana une mwana ari 18 and above, ngaaende paregistration yokuvhota. As udza ari paside pako kuti wese ane mwana 18 and above ngaanyorese kuvhota. Shanduko muZimbabwe. ndakukumbirawo mapasta masabhuk mobatsira kukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota isu chatiri da toda 6 million votes dzatiri da kutinge tichibata nadzo chatiri da toda two thirds muparliament yemajority toda makanzura kuzadza tigadzire nyika isu kana matipa mukana hatisweri tichitaura kuti development iri kwakani development unoinzwa ndaa development inoonekwa mudumbu development inoonekwa muhomwe development inoonekwa pana mai vako pamwana wako muchikoro chako muchipatara parodhi yaunofamba muchitoro pamutengo wako ndopari kuya development pa tipe mukana muone dhora muhomwe munhu wese kubasa munhu wese kurugare munhu wese kumufaro matipa mukana uyoyo muchazviona tipeiwo mukana muri kutivhotera here masvingo muri kunonyoresa kuvhota here masvingo muri kusendesa shoko reshanduko here munyika thank you masvingo we love you god bless you god bless you ngatirambe takabatana kisi munyika tive nerunyararo munyika tisarwa tisapusa ukama tisadeura ropa tive nechinhu chimwe chete zimbabwe ive neshanduko munyika medu maita basa god bless you mwari vakuitirei zvakanaka tinokutendai thank you